Cwestiynau nawr gan lefarwyr y pleidie a llefarydd Plaid Cymru, Adam Price. Ie, diolch yn fawr, Llywydd. Yy, hoffwn ddychwelyd, os ga i, at fater cefnogaeth y Llywodraeth yy i'r diwydiant ffilm a theledu, yy sydd yn sector pwysig ac arwyddocaol i'n economi a'n diwylliant fel ei gilydd. Yy, mis ddiwethaf fe gadarnhaodd y Llywodraeth mewn ymateb i gais ryddid gwybodaeth, nad yw cwmni Pinewood bellach yn talu rent nag yn denant yn stiwdio Gwyn Llwg a roeddwn nhw cytundeb rent ar ei gyfer yn wreiddiol yn 2014. Mi wnaethoch chi serch hynny, ysbysu ni bod Pinewood dal yn ymrwymedig i weithredu'r stiwdio o dan cytundeb reolaeth neu'r nad yw manylion y cytundeb hynny yn y pai cyhoeddus. Ydyn ni'n iawn felly i gymeryd am yr oedd Pinewood yn talu Llywodraeth Cymru er mwyn cynnal stiwdio yng Nghymru, a nawr 'y ni'n talu nhw er mwyn cynnal stiwdio yng Nghymru, ac o ystyried bod nhw ddim yn talu rent, bod nhw ddim yn denant, bod nhw ddim bellach ag unrhyw rôl o ran y gronfa buddsoddi cyfryngol, efe stiwdio Pinewood mewn enw yn unig? yw hon bellach. Yr un ateb y cwestiwn yma gan ei fod yn dod o fewn fy mhortffolio i mod i wedi ateb ar y mater yma yn y gorffennol. Mae'r newidiadau yma yn ein berthynas ni â Pinewood yn dilyn newidiadau masnachol o fewn strwythur Pinewood fel cwmni a'r cwmni sydd bellach yn gyfrifol am adnoddau Pinewood. Dydy o ddim yn gywir i ddweud ein bod ni fel Llywodraeth yn talu i Pinewood, ond y mae Pinewood wedi peidio â darparu gwasanaeth ar gyfer rheoli cyllid a chronfeydd trydydd parti. Hwnna yw'r newid mwya' sylweddol. Ac y mae'r cytundeb mae Llywodraeth Cymru wedi'i ail-negodi gyda Pinewood o fewn y cyd-weithrediad, y mae hwnnw yn golygu bod Pinewood yn parhau i weithredu'r stiwdio, ond nad ydy Pinewood yn hyrwyddo yn yr un ffordd ag yr oedden nhw o dan y cytundeb blaenorol.
Yy, wel, dwi 'di drysu yn llwyr gan yr ateb a dweud y gwir, o- oherwydd yy dwi yn deall yy bod n- y newid perchnogaeth yy ddigwyddodd yy gyda grŵp Pinewood dwy dwy flynedd yn ôl, wrth gwrs, yn golygu bod nhw wedi tynnu mas o'r busnes y cynnig y cyngor, hynny yw, y gwasanaethau cynghorol ynglŷn â buddsoddi, a mi oedd y Gweinidog newydd cyfeirio at hynny. Dyw hynna ddim yn esbonio pam 'dyn nhw ddim bellach yn talu rent nag yn denant ar gyfer y stiwdio. Dyw hwnna ddim ag unrhyw berthynas gyda'r cwestiwn 'na, ac os nag 'yn nhw'n talu rent, Hynny yw sut maen nhw yn cynnal y stiwdio? Hynny yw o dan ryw fath o reolaeth, y cytundeb reolaeth ryfedd yma, dan ni ddim yn gallu holi ynglŷn â'u manylion nhw. Hynny yw, mae'n rhaid i fi ofyn, a oedd 'na broses caffael ar gyfer yr cytundeb reolaeth ar gyfer y stiwdio yma yn unol gyda rheoliadau caffael cyhoeddus? Pam anwybyddwyd y cymal o ran isafswm o flynyddoedd o denantiaeth o bum mlynedd oedd yn y cytundeb gwreiddiol, hynny yw pam gael cymo- cymal o'r math yna os ydych chi jyst yn mynd i anwybyddu fe, yym oedd yy ystyriaeth wedi cael ei roi i opsiynau e- eraill ynde fe, fel yn Stiwdio Bad Wolf ynde fe, sydd yn cael ei yy rentu trwy l- yy trwy les yy gyda trwy Screen Alliance yy Wales a a pham na ystyriwyd Opsiwn radical, os ga i ddweud, hynny yw sef gweithredu'r stiwdio yn uniongyrchol. Mae Elstree Studios yn cael ei redeg a'i berchen gan gyngor dosbarth Hertsmere. Os ydy cyngor dosbarth yn swydd Hertfordshire yn gymwys i redeg stiwdio, pam ddim yn Llywodraeth Cenedlaethol ni?
Fel yr esboniais i pan atebais i gwestiwn ar hyn cyn y Nadolig, y mae amodau'r cytundeb gyda gyda'r cwmni yn gyfrinachol i bwrpas masnachol, ond fe fedra i gadarnhau fod y berthynas gyda yr hyn oedd yn uned Pinewood yn parhau, ond nad ydy Pinewood bellach yn gweithredu y rôl o reolaeth cronfeydd trydedd parti. Dyna'r sefyllfa fel ag y mae hi, a mae'r pa- mae'r sefyllfa yna yn parhau yn yr un modd ar hyn o bryd. Wel, mae- mae'n flin 'da fi, mae'n rhaid i mi ddweud wrth y Gweiniog, dyw e'n ddim yn ddigon da jyst i ail-ddarllen sgript sydd wedi cael ei ro- roi i chi yn y yn y fath fodd, ac mae hyn ar ben, wrth gwrs, hynny yw, y y cwestiynau di-ri sydd wedi cael eu gosod yn yn bennaf gan Siwsi Davies, 'dyn ni ddim yy wedi cael yy atebion i ran fwyaf ohonyn nhw, 'dyn ni wedi gorfod Yy ma' ma' yy yy yy yy Siwsi ac eraill wedi gorfod defnyddio ceisiadau rhyddid gwybodaeth er mwyn canfod nad yw Pinewood bellach yn denant nac yn yy talu rhent. Yym dwi'n deall yy bod 'na bo- bosibilrwydd y bydd 'na pwyllgor o'r Senedd yn yn dechrau ymchwiliad mewn i'r mater yma. Bydden i'n croesawu hynny a dwi 'di gofyn i'r archwilydd wneud. Ond ond dyw e ddim yn wir oherwydd pwysigrwydd deuol y sector yma, nid yn unig fel ni'n gweud o ran ein economi ni o- ond o ran ein diwylliant ni, dyw e ddim yn dderbyniol i gelu trwy o- trwy yy tu ôl i'r esgus yma o gyfrinachedd ma- masnachol. Mae'n sector ry bwysig a dweud y gwir i chi fel Gweinidog yy gwrthod ateb cwestiynau try- yy a a a rhoi tryloywedd a a a angenrheidiol i ni yn y fath fodd.
Dw i ddim yn gwrthod ateb cwestiynau. Dw i wedi cynnig cyfarfod i Suzy Davies i drafod y mater hwn, a dw i'n gobeithio y gallwn ni drefnu i wneud hynny'n fuan, ac oherwydd ei ddiddordeb ysol yn y pwnc hwn, mae'n bleser gen i wahodd Adam Price hefyd i'r un cyfarfod neu gyfarfod arall. Mae eisiau i ddinasyddion Cymru glywed yr atebion yma.